Erokamano ahinya nyikwa Ramogi Ajwang'. Arwaki ni machiegni e chenro niendi mar bende go mbaka gi jathum mari kaka bende watime kaendi pile kod pile. Arwaki maendi en AJ Media man kodi kawuono en an Ajwang' Junior kendo bende wendo mara mosetimo limbe e studio mara kaendi wabiro miye kinde mondo bende en owuon oyangre ni en ng'awa kaeto bende onyiswa sigande mar thum nochako kanye gin okenge mage mane okawo mondo bende odonje e chokegi mag thum. Kendo bende kete mana kaendi machiegni. Good luo. Arwakini machiegni kaendi. Inyalo nyiso ni nyingi owuon en ng'awa ka bende pok ochako eh, pok ochako dhi mbele kaendi gi twak ma kawuono. Eh, ma iluongo ni Max Sosa Japan. Eh, Max Sosa Japan, mano nyingi mar thum koso nyingi manie ID? mano stage name.
Mano stage name.
Nyingi owuon mar ID ka ng'ato tugo gi M-Pesa sani to nyalo winjo nyingi chande nyan- en, en ng'awa. Neptune uh, Tieno. Neptune Otieno Shamak en wuod kanye? Awuod Kagan Kowino.
Kagan Kowino gi kar kanye? Eh, Buto Njenyo, Tomorono Njenyo Center.
Koro nyiso ni bende iwuok gi Ajwang' Junior kamoro achiel. erokamano amor mondo idonj ka indie j media ok adwa ni mondo bende akaw sigani ing'isa ni to wechego kimago thumi ni wuon ni ichako higa mane kata bende lek mari mar bedo jangolo ni ichako higa mane achako thum uh, 2012 kanyo ka bende thum mana golo mokwongo odiem, odiem, odiem chungwa mane thum mana werogo eh, Raila Amolo Odinga ndalono 2012 ema koro achake thum Mm.
Ichako thum ka igolo thum mokwongo kiwero Raila Amolo Odinga. Nitie band mar ng'ato koso in iwuon ni in aina ng'at moro mane bende go thum kien? Ah, anto band mana goye thum to onge lakini nagaga thum ki anto eh, nanyalo mana lidhora adhi e bands ko achiel matin matin kata chaka adhi adhia mbele gi meka
Ilidhori e bands, bende nitie ng'ama isetiyogo machiegni kopogore gi in iwuon kaka kar tich kendi? Ing'e ni jothum mathoth ahinya bende tiyo gi ng'ato ka bende ochako kende. Nitie ng'ama isetiyogo machiegni? Asetemo gi Musa Jakadala matin, ema jalamo Musa Jakadala, ema jalamo Tabu Jakuyugi, kata Koffi Makadori be wagochoga matin. Eh, Atobi Konaka, eh, gin jothumbe mang'eny. Mm. isekalo kuom jothum mopogore opogore ok ang'eyo ni in iwuon kata bende sama ne idonjo e wechegi mag thum lek mari igombo ni iket wechegi mag thum kanye kata bende sani ka dang' mi e, e, thuolo mar bedo ng'ano matayo weche mag thum pacho ka mokwongo en thum mage migoyo igoyo rumba kose igoyo benga kose igoyo angla Nana go wangla rumba. Nana go wangla rumba. Eh, mane focus mara. Wangla Rumba.
Mm. Mm. Ema goyo. Sani ka dang ket industry mar uh, thum kanyo endi e lwete, igombo ni ochop kanye Kenya kaendi? Kata bende igombo ni jothum ma pacho kaendi ogig kanye gi thum gi sani? Mm, thum to wadwa ni wago agoya nyaka kama wanyalo goye maber eh, mondo mi eh, Ohangla Rumba ne bedo gi kama jok machalo kaka Prince Inda gin osekete. Mm. Aah, nyocha igolonwa album manyien kendo bende aparo ni mae album migolo nyaka nichak wechego eki mag thum. Ok ang'eyo ni be osechopo expectation mari gi mane idwaro kuome koso podi, to ka podi to ang'o mitimo mondo mi ochop kanyo? Aah, album mane agolo iluongo ni Hera Marumo, en album mane bende oting'o thumbe abich Eh, thumbe abich go gin e YouTube. Pod was push gi, pok ogik kama wadwaro maber, lakini lek nitiere ni gibiro chopo. Gin agina audio, wabiro golo video baadaye. Ibiro golo negi video baadaye, gin agina audio. Ah, ibiro medo paro ni industry sani opong' kendo bende oganda ng'eny matamre gi nono. Bende in gi paro moro mar golo thum gi ng'ato kata bende gima eh, dho ngere wacho ni kolabo? Collabo nyalore anyala, collabo onge gima nyalo tamo timo. Lakini collabo no bende luwore ni itime collabo gi ng'a. To bende nyaka ikwong i push gigegi mondi ma donj e level midware koka inyalo paro wach mar collabo no baadaye. Eeh, mano to ok nyal tamore. Jothumbe mang'eny wachore ni Thum giketo kaka bende tich ma seche moko gitimo ka gin gi thuolo kata tich ma gitimo seche ma gin ka giyudo sa mar time. In thumni ema ichomori godo koso nitie gima itimo kopogore gi thum? An ago thum part time, ago thum part time, eh, lendo be asomo matin, alafu nitie gigo matimo mopogore gi thum.
Koro nyiso ni ok iketo maino mag weche mag thum mondo okelni mogo e mesa? Thum to nitiere wagoye agoya sama wagoye no bende okelo akela gima onyalo kelo matin lakini ok ni en e gima itimo part, eh, full time eh, wa- wagoye agoya kamano but eh, nitiere interest ni nyaka wagoye fully maber mm. mbele kanyo
In iwuon kaka ng'atno ma sani endi samoro jopiny ose bende obedo gi ng'eyo ni Mark Sosa, Japan, nitiere e pap kacha. Ka di po ni nitie ng'ama samoro gombo ni mondo idhi iywane ben dalane kata e nyasi moro, iyudi nang'o? To kaka kaka iyudi no endi, bende nitie kama sani igurorie ma ng'ato nyalo biro ma nwang'i? Aa to kidwa yuda to mana nembni ka minyalo tiyo go. Eh, kata inyalo follow on social medias platforms te. Eh, I'll follow and they know. Eh, gima ng'ato dwaro gi kaka onego bed ni a tackle. Eh, but eh, sana sana an ga Nairobi. Mano e kuma nitiere manyalo yudora mapiyo piyo.
Be in gi role model mari e thum ka? Role model mara to Emma Jalamo. Eh, mano e osiepa mang'eyo ni goye maber. En be mafuatilia gi kaka ogoyo, ahero kaka otime. Eh, koro en, en e father e kanyo ero. Opija.
Opija Kaeli.
Mana kamano endi nyikwa Ramogi Ajwang' pod dhi mbele ka endi gi twak gi bende gi bende achiel kuom jongologo eki ma pacho ka endi Max Sosa Japan bende otemo leronwa ngimano endi mare mar thum kama ne ochako e okenge mosekalo mondo bende ochop kama ochope ni endi. Ma endi en AJ Media, man kodi en Ajwang'o Junior. Mark Sosa, uh, en ang'o ma bende iseromo godo monjawo chunyi mokalo sigana mane manyalo nyiso jopiny sani endi nyaka nichak go thum nitie gima osechwanyie moloyo e, e, e industry mar thum kaendi kata nitie gima iseneno marachie moloyo e industry mar thum kaendi Gima aseneno marach e thum ka sana sana to en aena nyiego. Jothum mang'eny nigi nyiego. Koseyudo line up matin, koro ok odwa ni wadgi moro be oting're. Odwa mana ni en ema ogurre kanyo to otim ang'o? To odhigo kende. Iwinjo? To industry mar thum ni duong'. Ok inyal chame kendi. Ji be ng'eny. Koro iyudo ni nyiego no ose medo thiro industry mar thum ka sana lakini bende kopogore gi mano nitiere weche mag miriambo sana ng'ato nyisi ni los de ngolo akoro iseloso ngolo akoro itero ne ngolo e ngolo e dola be koro kodwa golo iwinjo koro kodwa golo dola koro ineno itiyo gi pesa ni kanyo e, timo promotion matin matin kato pesa to koro ok iyudi ineno gik machalo kamago Maka achiel kuom gigo ma osebedo ka njawo chuny gine sana e weche mag tho. Lakini entiere remo nyaka wadhi adhiya mbele kode. Mm. Gima odoko gima nie remo. Entie remo.
Mm. Nakso oseng'e ni gimoro amora man gi rachne kamano, seche moko bedo gi berne. Ang'o miseneno maber ahinya e thum kaeni kata bende thum osemiyi ohala mane nyaka ne ichake kata nyaka ne idonjo e chokruoge mag Ywa Angolo e higa no mar gana ariyo kod apar kod ariyo? Thum to pok omiya chiemo maber kata gima anya wacho ni aseyudo e thum maber to malich sana to be onge lakini wan gi mkakati maber ni mbele mbele. Ing'e ni gimoro amora mitimo nyaka ibed gi hopes ni obro dhi maber Eh, lakini an a registered member mar music copyright mm -hmm. eh, kendo skiza wane gik machalo kamago social medias gi watemo yudo matin matin mm -hmm. eh, but kopogore gi mano thum ber mm -hmm. eh, thum ber mm -hmm. nitiere kaka kitime maber to bende yuda yuda ka eh, okelo eh, ber moro ma maber e mesa mm, okelo gimoro maber mm. Mm. ok ang'e ni in iwuon nyaka bende ni ichagoyo thum isegolo tracks adi ma sani endi jopiny nyalo winjo? Asegolo tracks mang'eny, gichopo piero ariyo, gichopo piero ariyo lakini gin agina moko kanyo to mos mos ing'e ni mos mos i upgrade pole pole chako ok ichak achaka gi speed dichiel. Koro igolo ma ipimo go yamo ichak igolo kamano kamano as you move forward ki upgrade gik mitimo go.
Ok ang'eyo ni be nitie thumi moro ma bende in iwuon in mane igoye kiwinje tiwinjo ka juogi mari mar thum biro to ka entie to en thum mane ma bende in iwuon mori kata ka bende inyiso jahera eh, mari ni dhi winj thum ma kamaendi inyo ka adier thumni ne igo maber. Be nitie thum ma kamano ma bende isegolo ne jopiny gi e kindeni? Nitie thum mane agoyo mane awero marafiki wa kweli. Eh, en e thum mane ji otemo winjo sana be mane ji ong'e go Max Oza. Alafu nitie thumbe mana wero Gor Mahia Kogalo. Eh, alafu eh, album mana golo machiegni ni nitie hera marumo kanyo eh, title hera marumo eh, thum ma bende ji oh, blend go maber kendo pod waneno ni eh, wabro push mondo ji omed winje maber. Mm.
Ah, koro nyiso ni mago e thumbe go eki ma bende ineno ka timo maber nyaka ne chak gongolo Eeh mago achiel mago moko kuom thumbe ma bende ji ohero.
Ing'e ni nitiere gimoro ma bende jomoko wacho ni jothum joma ji ohero ahinya. Bende isedo ng'ato imako lwete koso in aina japap? An ok ajapap, an an gi madam, an gi madam gi nyathi. Koro an wan jok mane ose mak osemako lwedo chon. Waonge pap. Max, Sasa ang'o minyalo wacho ne jothumbe go kebende sani endi ineno ka bende giwuok kendo giweyo kanyo endi weche go eki magi mag thum mane gichako godo gidok e wende go eki mag injili. Akia ni in iwuon kaka jago no ma bende nochako weche go eki mag bende rumba wangla. Bende in gi lek ma chieng' moro ichak idog igoyo e gospel nikech mano e sani e trend madhi bende dhi mbele pacho kaendi to moloyo ne oganda go eki ma bende ne wero wende go eki mopogore gi mago eki mag eh, Kristo.
Gospel to ng'ato nyalo doke adoka kisetimo secular matin ineno ka inyalo timo gospel bende itimo atima gospel. Onge gima otamo ng'ato, ing'e ni luwore gi kaka ng'ato pache dwaro. Kata an ndalo moko nasetemo dok e gospel matin lakini ne awil achako aduogo. Lakini koro gikni idwaro go gospel, igo agoya onge tabu, ok ane tabu kanyo.
Koro in bende samoro like nitie ni chieng' moro idog e tie msalap mar Yesu kiwe wechego eki mag thum, idog igoye ne jawar thum. Ok ing'e niya, eh, ji to nie tie msalaba seche te. Kata sama igo weche mag Ezekiel Owangla go, in ga ma tie, tie msalaba. Lakini koro, sama koro igo thum mar gospel, koro ema ng'ato wacho ni ilokori. Lakini Eh, in ga mane tie msalaba tu but koro sami go thum no eh, mi pako go Jehova Nyasaye mano kaka ji neno adier ni koro in e tie msalaba wuon owuon nikech gineno ka itimo gino but eh, ka ndalo moko biro yie wabiro mana goyo eh, lakini bende kata sani wanyalo mana goyo achiel ariyo adek moko ne Nyasaye
Adwani mondo bende imiya line moro kapok otieko nikech abende ka sama yawa wang'wa kaendi eh, kaka pile. Mondo jogo ng'i kane wan kaendi koda bende Mark Soso Japan. In gi thum mane minyalo miyo akapela mare kata be inyalo go freestyle kapok watieko? Eh, mano era marumo. Mark Sosa yo kawuono apuonje piny. Mark Sosa yo kawuono apuonje Kenya. Hera marumo, hera marumo. Uh, nitiere mawerogo bende Dr. Sami Wakiaga mm -hmm. bende eh, jopiny bende temo winjo sana mm -hmm. eh, gima nawerogo Gor Mahia Gor Mahia Kogalo Gor Mahia mm -hmm. eh?

Eh, erokamano John Junior kuom hosta ka e studio ma mari ka. Kendo ang'eyo ni Nyasaye nitie, kendo johera mag Max Hosta Japan ang'eyo ni uthoro winja to be ok sana sana be ok uthor nena nikech adich weche moko bende kanyo ero. Eeh to bende jogo ma fuatilia Maxoso Japan antiere kendo pod wabiro medo miyou gigo mabeyo mabiro mbele kanyo. Meduru fuato huku miwa mijing'o bende mondo wago thum maber. Aah, erokamano ahinya Nyakwar Mogo Ajwang'. Mano endi ne bende Max Sosa Japan, wuod Luo no endi man gi lony e weche go eki mag Ywaben kanyo endi. Kamano endi nikodi gi e kindeni endi Ne in Ajwang' Junior kama irito en AJ Media, med luwa machiegni ni bende mbakago eki mag jothumbe ma opogore opogore oriti masani, waromo e tielo machielo ne chenro machal kod maendi.